Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar. Düýn Türkmenim kanalynda Türkmenistan Gazagystan ýaly bolarmy? Bolmalymy? Ýurdy ýakalyň, ýykalyňmy bizem diýip bir göni ýaýlym etdik. O taýda aýdylmaly zat köpüsi aýdylmady. Tehniki bökdençlikleri bolansoň. Ýöne aýagallygyna Gije ýatman kommentariýa ýazýanlar bar, teswir ýazýanlar bar. Şolar birazjyk ynjalar ýaly, köşeşer ýaly gysgajyk wideo edeýin diýdim. Indi şeýle bir ýagdaý bar. Elbetde, Gazagystandaky bu ýagdaýlarda ilki başda halk köçä çykdy. Dogry, halk çykdy. Ýönekeý halk. Ýöne taýýarlyksyz çykdy. Soň muň yzyny prowokasiýa ýazdyrdylar. Köp adam ýazýar, esasanam dini taýdan ynjyk bolan, dini temalarda ynjyk bolan, hatda fundamentalist diýibiljegimiz adamlar ýazýar. Bir hili gödegräk ýazýanlaram bar içinde. Ha sen garşymy, sen agentmi, sen eýlemi, beýlemi. Agent adam men ýaly bolanok. Bilýäň? Siz kimiň agent, kimiň agent däldigine göz ýetirilmeýän bolsaňyz, onda bar-a, türsüňizi kelläňize geýiň. Iň gowusy. Gazagystanda hakykatdanam halk taýýarlykly çykan bolsady, Bular ýalaky ýykan-ýumranlyk bilen, çaknyşyk bilen bir eýýam bular alyp ýatmalydy. Hökümedi agdarmalydy, režimi üýtgetmelidi. Üýtgedibilmediler. Üýtgedibilmediginiň sebäbi ilki köçä çykan halk gördi, bakdy. wandalizm bilen meşgullanýan hakyna tutma protestçiler bütin döwletiň, halkyň emlägini, zadyny bular ýakyp, ýykyp talap başladylar. Magazinleri, dükanlary talap başladylar. Halk, halk iki-üç günüň içinde çörege we suwa mätäç ýagdaýa düşürildi halk. Hawa, ondan şu halkyň protestosymy? Halk nemetdi, halk nämetdi, sen halka garşymy, eýle-beýle. A-how, men halky goramak üçin gürrüň edýän size. Şo taýda halk kyn ýagdaýa düşürildi. Halk kidaýt edildi. Menem aýdýan, Türkmenistanda-da şolar ýaly ýagdaý bolmasyn diýýän. şony etjek bolýarlar diýeli. Gazagystanda şu bolgusyzlyklary eden adamlar şolaň Türkmenistan boýunça filiallary, adamlary Türkmenistanda-da şulara ýalaka zat etjek bolýarlar. Özüňizi aldatmaň, oýnatmaň watandaşlar diýip men size şular ýalaky düşündiriş berjek bolýan. Käbirlerem aýdýar diňe diýýär ors çeşmelerinden maglumat alýanlar. Men habarçy, mähriban doganlar. Men žurnalist. Göwnüňiz ýetse-ýetmese, onlarça ýyllyk tejribe bar. Şoň üçin analiz edilen wagty bir topar çeşmeler deňeşdirilip analiz edilýär. Diňe öz göwnüňe ýaraýan Eşitmek isleýän zadyňy aýdýan, metbugadyň, mediaň habarlaryny alyp, şony hakykat kabul edeňok. Olar ýaly zat ýok. Şoň üçin ýurduň baýlygyny, halkyň puluny talap, daşary ýurda gaçan ogry biznesmenler Haçan-da oppozisiýa bilen meşgullanjak bolanda şular ýaly bolýar. Halky taýýarlaman köçä sürýärler. Halkam çykgynsyz ýagdaýda galýar. Halkyň arkasyndanam ýaňky daşary ýurtlardaky ogry biznesmenleň hakyna tutan protestçi wandallary wandalizm. protestçileri, hakyna tutma protestçileri ýakyp ýykýarlar. Ondan näme bolýar bilýäňizmi? Halk haram ölýär. Çöreksiz, suwsuz galýar, tentekler. Şuňa düşünibiliňzokmy? Protesta garşymyşym. Men garşymyň protesta. Men başyndan bäri aýdýan. Agdarmaly, ýok etmeli diýýän. Diňe diktatory däl, diktatorlyk düşünjesini Täze diktatorlary döredibiläýjek ähli ähtimallary hemme zadyny ýok etmeli diýip men başyndan bäri şuny dilim bäş metr boldy aýdyp aýdyp. Hamala hiç zat diýmedik ýaly günäkärlän bolýaňyz, eýden bolýaňyz, beýden bolýaňyz samsyk teswirçiler aýdýan men, men hemme kişä aýdamok. Hawa indi näme boldy Gazagystanda? Daşary ýurda pul ogurlap gaçan ogry biznesmenler, oppozisiýa syran bolýanlar bokuny böregine gardy. Halky kidaýt etdi. Indi näme boldy? Gazagystan orslaň, hytaýyň, günbataryň, umuman dünýäni talap, oturan korporasiýalaň täze bir oýun meýdançasyna öwrüldi Gazagystan. Aslynda halk gowy taýýarlanan bolsady, halka hemme zat öwredilen bolsady, hakyky oppozisiýa bolan bolsady, bu zatlar bolmazdy. Ynha, şu Türkmenistan barada-da diňe ýutubda paraň-paraň parlap boş gürlemekden başga hiç zat edip bilmeýän oppozisiýa sumak, aktiwist sumaklaň Türkmenistana getirjek derejesi şu. Türkmenistan owalama ibaly däl, halk owalama çörege mätäç. Has beter ýagdaýa sokjak bolýaňyzmy? Hä? Sizde halkdan köýen aryňyz barmy? Hakykatdan ar aljak bolýaňyzmy? Bu näme bar-a, muň niresi adamçylyk, muň niresi watansöýerlik? Şuny düşündiriň siz maňa. Munça komentariýa ýazyp töhmet şyltak atýançaňyz. Şular ýaly ki mähriban doganlar. Nesip bolsa bazar günki göni ýaýlymda ilki men aýtjagymy aýtjak, ondan soň efire gatnaşjaklar bolsa efire ondan aljak. Sebäbi gepe düşünmeýänler bar, düşünmek islemeýänler bar. Oýnatgylar bar. Öz bähbitleri üçin halky mankurt süresine öwürmek isleýän dini, syýasy, biznes her hili toparlar bar. Şu toparlaryň hem oýnatgylary bar. Şo oýnatgylar hem halkyň aňyny üýtgetjek bolup, ynha şular ýalyky töhmetjikler, propagandalar, şyltaklar ýaýradýarlar. Şoňa-da men jogap bermeli bolýan. Galan jogabam bazar güni alarsyňyz. Saglygyňyza sagja boluň.